Şol dünýede ölmegim bilen iş tamam bolsady, ölüp-de diremesedim, meň malym bu günki gün derdime degmedi we hanlyk we agalyk bu günki gün menden aýryldy. Ýagny emel defterleri sol ellerinden berýän adamlar emel defterleri görenlerinde bilerler nahaýatda betbagt bolup, tükenmez azaba duş bolanlaryny. Şonda hesret çekip aýdarlar, Eý, kaşki amel defterimiz bu günki gün bizge berilmesedi we biz hesabymyzyň nämedigini bilmesedik. Şol ölmek bilen iş tamam bolan bolsady, bu günki gün ol halal we haram jem eden mallarymyz bizge peýda bermedi.

Janyň ganatlanyna. Ondan soň uzynlygy ýetmiş gez bolan otdan zynjyra baglan. Hereket edip bilmedi. Rowaýat edipdirler, şol zynjyrlaryň birje halkasyny daglarda goýulsa, daglar şoň hararatini tagat getirmäni erer diýip,

Dowzah odundan aman saklasyn inşallah Hol geçen hepdede ahyr taýlarda on dokuzynjy aýlardan beýläk ol adamlar ýeke sap tarapdan kitaplary berilse Olar göreljeklerden bolsa, Tamam, aý meni gaýtjakla, häý meň kitabymy okyň, häý meň kitabymy görüň, men hoşbähtlerden boldum, men säidlerden boldum diýip-de, tamam aýlanmaga oýarjaklar. Emma ol indi şu günki dersimizde ol ýadyňda ýeke kitaplary çep tarapyndan, çep tarapyndan bilen arka tarapyndan berjek, ýöne şeýle nädip aljak? Ol aýtjak, Kaşke meň kitabym berilmese diýip. Kaşke men ölüp ýok bolsadym, filan şärätem tohulyp geçildi. Indi bu günki gün meň malym maňa peýda bermez. Meger dünýede şu mahalky diýeka kyýamat bolmaka pikir etmeýärdimi, ýahsebu enne mälehu ahlede. Güman edýär ki, şonuň maly hemişegiçe saklarmyka diýip. Bir Müsür ýaly iki Müsür hat bilen ynsan pullyja bolanda özüne näme mukaň diýerdi? Welem teku min kablu şeý'a, dünýä gelmäkäde hiç zat däldi, wujudy ýokdy, belki paňa Hudaýtagalan takdyrynda we ylmyndakdy, bu gün nädip-ä eline azajyk bir serwet, o serwet-de özüniňkide amanet, işe äperip gitmeli. Oňa o dünýede aýtjak, meň malym maňa peýda bermedi. Hiç bir. Ol Ebu Leheb öýtýän Ebu Lehebdi, Bir wagt men jähenneme girmeli boldum, malymy okup ortaklar, oglumy ortaklar meni hudaýdana hem Mä agna anhu mäluhu we mä keseb, Oglunyň-da peýdasy ýok, ýygnanjam malynyň-da peýdasy ýok. Hezreti Mahzun Rişan aýtýar, Mälim işdir, gaýdajakdyr gelenler. Mälim işler gaýdajakdyr gelenler barjak ýeriniň işin gördi bilenler gaýgysyz ýöränler gafyl bolanlar wa hasrata boş gitdiler kem bolup baý gygyryly baý gulak asýardy baý eşitmäşik bolýardy ine jähenneme ýa baý bize her hormedip aýdylýardy her kim bir belli jylaply her kim şak belli ölmeli ol iki forma adam bolýa bir towar adamda. Barjak ýer ol işiň boldy bilenler, akyl adam, huşýar adam, tizhuş adam, zerän adam ol görýä ozal men nämedim gumukdym. Häl ýene guma baryljak, men onda Hudaýtagala barjak wagtymy amada bolaýyn, ölüme müstäet bolaýyn diýip-de ol zerän adam. Hemme haýyrsyz ýöränler, gafyl bolanlar, doganjyk aýrypdy, iňsi aýrypdy, agasy aýrypdy, göçjegoç, göçjegoç, hemme bilmän şükür burna sal iýip, gezipkä, wah, hasrat-a, boş gitdiler, kem boldular. Hudaý tagala ýalbaran, iki aýak bir-birine daňlyp-da, ruhy çykan wagtynda, Ýa Rabbika ýewme idin diýip mesaklady Hudaý tagala. Ruhum çykdy diýen Hudaýa barmaly jogap bu boldy. Şonda şermende bolup durup, indi kyýamat bolanda-da, Kaşki men, Gaýta diýlenmesedem, baý aýdylýar diýip, men diňlemedim, indi bir düzüm diýjekdim. Baý eşitýär diýip, hezreti Sohalla ýareçan aýdýar, Söýenme, ger seni dünýä söýüp dur, söýüp meni diýip, gözüňe gum guýup dur, bitir jaly özi aýdýar. Söýenme, ger seni dünýä söýüp dur. Dünýede hem ony söýýär. Dünýe seni söýmegi bilen sen dünýä garşyň etimat etme, şoňa daýanma, söýüp men diýip göýnüň un guýup dur diýen, men seni sebäp çaga bir ýassyjygyň üstüne ýatyryp pujiläp duran ýaly men seni söýýän diýip tat üstünden tat göýnüne un guýup dur diýýär, eý bu dünýäň bolşy diýýär. Indi şu mahaly biz pikir edip göreýin, aýrylan adam. Behişdi ýola laýykjak diýerler. Bir ijazat beriň men şu dünýä baryp bir aýtsamda. Ýasin suratyny bar inşallah o-da bir gün nesip bolar tefsirini aýdar. Bir men millet wagt geçdirdim-de men behişdi ýoluny hem ahyretimiz üçin amada boldum dagy diýip bir kaşki men şolara bir habar bersem dagy men bolup beren ýagdaýymda. Ýa telekele siz beýdip ýörmäň diýip bir öwürip aýdaýyn men şu alakda bolaýyn diýip şu Hudaý Taala bize aýdyp otyr. Indi pikir edeliň, şu aýrylan adamyň özi bu jübüde berkişip bar, aýrylypdyr, behiştli bolupdyr, çykýar, kefen-kefen bilen, şonda şu men behiştli boldum, heý, ýa men şuňa çykyň diýse, biz nähadar käherrurka bileris. Şu hewe bolup duran zatlar, indi şol adamyň kefinden çaldyrsak, Hudaýtagalaň özi aýdyberse, tamam boljak zatlary,

Besi desse hasrat beden dam ber geçen hepde sagatdan aýdyp geçdi. Wagtyň geçdi her ökünlikde bardyr barmagyň dişläp barmagyň güje döner peýdasy ýok bolsa. Hulasa ot adam malyň hiç zadyň peýda berjekde has ameli salyhyň on Hudaý Taala da şola jähenneme girjek bolanda ýetmiş gel her gel ýarym metre bolýa otuz bäş metrlik zynjyra

Denis Siller taam bermegi höweslendirmedi. Biz şuňky gün Şonuň üçin dost ýokdur, iýmege taam ýokdur, meger Gysslin bardyr. Gysslin diýdigi dowdakylaryň bedeninden akýan gan iriňdir. Şony hiç ähli iýmez, meger hatakarlar iýerler. Ýagny kyýamatda her halkasy ýetmiş ýedi bolan zynjyrlara baglap dowzaka taşlanmagyň sebebi şudur. Äwwel Hudaga iman getirmändir, ol Hudagamy? Ol Hudaga iman getirmändir we fakirler we biçärelere hyzmat etmändir we halklary kömek etmege höweslendirmändir. Pes olar dünýede zendigi edenlerinde ne Hudany tanypdyrlar we ne halkyň hukugyny enjam beripdirler. Pes kyýamatda Şolar üçin kim dost bolsun? Hudaga imanlary ýok bolsa, bendelere rehim-şefagatlary ýok bolsa, kimden dostluk umyt edip biler? Ondan soň ynsanga rahatlyk berýän zat we kuwwat berýän zat gazadyr, dowzahylara o-da ýokdur, meger dowzahylaryň bedellerinem akýan gan, öňüň galyp. Dogdakylar açlygyň derdinden şony-da iýerler. Ol gaza açlykdan-da ýaman gazadyr. Iýmesi-de ot, iýeni-de ot. Ýaňky aýatdan belli bolýar, ýaňky aýatdan-da belli bolýar, bahyllyk nahaýatda ýaman ahlaklardandyr. Ýaňky aýatda iki zatny beýan edipdir, biri Hudadan iman getirmediklerini we biri bahyllyklaryny, pes bahyllyk Hudadan iman getirmezligiň

Bu ol uly wähşetnak belaga duçar boldular. Kesimi ginet bi her du seray, kimiki resalet bi helgi huday. Bir adam iki dünýede saadete duş bolar, iki dünýede gowulyga ýeter ki özi-de gowulyk merduma,

Hawasyňyzy jem edip, dykgat etmeli bu hekaýatlar oň zat adama ders berýär. Haj wagty tamam bolandan soňra diş bolýar, iki perişde dişiňden gelip nazyl bolýar ýere. Bir perişde bir perişdäge aýtýar, bilýäňmi şu ýyl näçe adam geldi? Ol aýtýar, ýok bilemok. Onda aýdýar, alty ýüz müň nefer, bir milliona ýeten adam geldi şu ýyl haja, şu ýyl haja zyýarata.

Magtymguly hoş bolsa, atly didäň ýaş bolsa, iman bilen ýoldaş bolsa, barsaň Käbäni görseň, biten bize aglaşyp ýet dura, Hudaýa binäçe ýolakam, hiç ýaryňy kabulläý diýip, şeýdip durkaň, bir serişde bir serişdäge aýtdy, Ýöne, şadyr gürrüňa, ýöne, bir adam bar, Demeşkde haja gelmedi, onda-da şoň hajysy kabul boldy we şoň hatyryna alty ýüz müň üsti kabul boldy diýýär hajylar.

Indi bar şondan soraja ka sen gowy elin işiň näme ki sen hatyryňa alty ýüz müň nefer hajylaň menasyklar kabul boldy soraja ka. Ýani şol işi men etjek diýjek bolýar Abdylla ibn Mübarek. Birje meseleden çyn gidýär Dimeşga. Barýar Aly ibn Mas'udy tapýar, Sen-mi hawa? Onda men şeýle bir iş gördüm. Seň gowy eden işiň bolmaly şu günlerde eke Hudaýyň ýanyna haj etdigiň bolupdyr we seň hatyryňa alty müň nefer haj eden, ýagny hemme haj edenler şeýlelikde sogap kabul bolupdyr. Onda aýdýar, Otuz ýyl bäri haja gitmeklige aşyk bolup bagrym ýanyp ýärdi. Otuz ýyldan soňam pulum amada edip barýaryn, öýde käpaşmyşdyk. Köwşüp gülýär nemes. Aý, ýygna, ýygna, ýygna, indi goly eýledi diýemde, şonda Belanam hamyly göwreli diýip, aş saýlap durdy. Hemsaýamyz-da nahar bişirip durdy, şoň ýiti gürrüňe berdi. Hemsaýamyz bilen-de gowy aşak, şo indi Aly ibn Muwaffa çekip gürrüň beripdi maňa. Onuň şo naharyny maňa getir diýip aýtdy.

We hukmy iň tebigy zerurýet, haram zatda halal etýär diýip bir maslygyň et jagyny kesehana çymalyp içirip şony öljek bolýan ýigide çyn çäräm ýok ol hajy öljek diýip. Aly ibn Muwafak näme edipdir, ha men hajym şi diýakana tamam hajdan çyn ýygnan pullaryny getirahana şilaýardyr ahyry aljak görünmek hajatyn görüň diýipdir. Tabetawani ziýarete delhakon Tabetawani ziýarete delhakon. Ke afizun ze hezar Käbe başa ýek deli. Ol haja gidip, Käbiň daşyndan aýlanmak bize wezipe, ol garyplaryň we ýüreçileriň daşyndan biz aýlanmalydyr. Gutular sen Hak ýolunda jan berseň, basyň nişan beter açylyp aýtýar welin, gutular sen Hak ýolunda jan berseň, saýa bolar muhtaja bir nan berseň,

Birnäçe bahyla özi-de diýemok, halka-da berilok, muňa läim diýýärler. Emma birnäçe bahyl we ady üstünde şahy, betbagt diýdigi, özi iýmeýär, özi-de halka bermeýär, başga berjege-de bahyllyk etýär, ony-da berdirmejek bolýar. Wela ýahuddu ala taamil miskin. Ýöne garyplara nahar bermeklige höweslendirmeýär, başa-da öňüne geçjek bolýar, aňyrbaş betbagt diýlipdir. Ine, bet imanymyz bolsa, imanymyz bolmaklygy bilen ol imanymyz bar adam Hudaýa bendegi etmelidir. Bäş wagt namaz okaýsaň, imanyň salym bolýar. Hudaý üçin bende bolýaň sen. Aman haj wezipäňi bitirmeli, birde zekatyňy bermeli. Zekat dogan-garyndaşyňa bermeli, garyp. Şu mahal, elhamdülillah, öten ýyl öňki ýyl şeýle bolup barşy gowy. Görýäň, her kim öz ýer-jaýynyň üşürini öz dogan-garyndaşa baş çekişedä. Kamylan gözläp beren bolsalar Türkmen sahrada galyp galmazdy. Hatmen şeýle. Şu taslykda-da şony gelişmeýän zat şeý. Bir ýollary çalt çaply dogry bolýar bolýar gelişmeýär. Ýol gaçjak bolýar üçin bilen ýol bejerdi, owan bejerdi. Galyny hakyň berdi. Galyny berip ýene iýmän çapyr ýollary bar. Kuraşa diýilýän ýaly, şol alyjy haryda owadan diýileriň ýere görä degişmeýän alyjy. Goý, Pagri, hoş gördüm diýsinler. Hum, sen malyň elbetde özüňki däl-a. Olar näçe gezek diýişdi. Mal meniňki däldir, elimizdäki serwet. Näme üçin meniňki däl? Öýlük başga bir şey etýä. Bir. Şa ölmäkäm degiňden gitsin. Emmä madamyki şu serweti, şu puluň sen harç etseň, seňki şitan serp bolýa-da ýokarky.

Tahkyk şu Kuran sylagly Resulyň size ýetiren sözüdir, ýagny tamam siziň müşahada etýän mewjudatlar bilen, bu siziň müşahada edip bilmeýän gaýyp zatlar bilen gaçan kişi ýagny Hudaý näme diýýär gaçanyna bu Kuran sylagly Resulga Hudaý tarapyndan wahyý edilen kitapdyr, o-da sizge tablyk edip ýetirdi. Biz Kurany Kerim, Kerim bolan Hezreti Jibrailiň wesilesi bilen, Kerim bolan Hezreti Resul Ekrem sallallahu aleýhi we selleme wahyý edilipdir. Şol Kerim bolan Resulyň wesilesi bilen, Kerim bolan ummata ýetişipdir. Biz Kuranda inkar edeni ýokdur. Kuranda beşeriň sözüdir diýip aýdyp bolmaz. Biz Kuran Lewhul Mahfuzda bolmagy jähetden Hudaýyň sözüdir.

Kuran falçy söz däl-ä. Siz az nesihat alýaňyz. Ýagny Kuran Hudaýyň kelamydygy gah wagt siziň galbyňyza düşýär. Emma ol nahaýatda azdyr. Ol nejat tapmagy kafi däldir. Ýene-de siz Kurana şahyryň sözi, falçyň sözi diýip özüne laýyk ähmiýetini bermeýäňiz. Aýa siz ensap bilen bir zatyny aýtsaňyz bolýarmy? Bolmaýarmy?

Pes Kuranyňa haýsy bäherden diýip bolmar, bolmaz. Pes bu zatlaryň hiç hili Kuranda tapylmaz. Oňa görä Kuranda şerdir diýip aýtmak da hiç gaç dogry däldir. Ondan soň Kuranda dikkat teammul edip fikr edilse, maglumy bolar falçyň sözi däldir, däldigi. Çünki äreplerde falçylar piýony bar. Biraz sähraýy adamlarda, ikinjide jynlara mynasybetleri bar adamlarda. Jynlar şolara bir kafiýeli şeýer ýaly sözlerini aýtýarmyş we bady wagtlar bir juz-i gaýypny aýdyp köplerçe ýalanyny goşýarmyş. Onuň üstünede falçylaryň kepilini artykmaç paýdasyz sözler kändir, bihuda kepler. Emma Kuranda artykmaç zat ýokdur. Hatda bir harp ýa bir hereket zyýat däldir. Wyssalçylaryň sözünde ulumy hakaýyklar, usul, kanunlar hiç haýsy ýokdur we maal we maaşyň dessurlary ýokdur we asmanyň esrarlaryndan zat ýokdur. Emma Kuranda şu zatlaryň hemmeleri bardyr. Kanun-da bar, hakaýyk-da bar, ahyret-de bar, esrar-da bar, dünýe-de bar. Iki dünýäň saadeti içinde. Kuran başdan aýaga hikmetli sözlerdir we ynsanyň dünýe we ahyretiniň saadatini tezmin edýän kitapdyr. Siziň görýän zadyňyz bilen görmeýän zadyňyz bilen men haçan içýän welin. Görýän zatlaryňy beýle dal depenem ýör görülýän zatlar. Görmeýän zatlara aýdyp bolýar serişde diýip, jynny ýa-da zerreden, atomdan, fotondan kiçi mikroblar diýip. Ulamalar aýtýar, hatda mikroby, meselem, olar görünmeýän we içi täzeje desga mikroskoba mysalynda bu menen görlüpdir, Hudaýtagala aýtýar, Siz görmeýän zadyňyzda bar diýýär. Men indi şony görýän diýýär. Şaýy ol, dykgat edeliň, inşallah eşidýär, Kuranyň bir möjüzeli bir zady bar, şony men işarat edip. Bu her zamanda Hudaýtagala şok boljak diýýärler. Meselem, AIDS-iň mikroby kän wagtlap görülmändir. Şaýt indi-de görülmedik bolan minimal taýdan düşünen ýok, şaýt görülen bolup AIDS-iň mikroby görülmändir. Bir wagtda şol AIDS-iň mikrobyny görersiňiz, ýene bir derdi bar ki, Hudaýtagala şol mikrobyny görkezmeýär. Ony tapsalar, ýene bir mikrob bilen gömäläp, söýün zady bolmazlar. Görmeýän zady bar ensanyň.

Tä on sekizlenji, on dokuzlanjy karne çenli zerreden kiçi zat ýok diýip berdi. Tamam danyşmanda iň kiçi zat. Soň Hudaýda aýdyp oty, we la asgaru min zalik diýýär. Zerreden kiçi zat barmy ki, men ilimden başga men bilýän diýip otyr Hudaýda. Täze bilimli allama Muhammet Ali Sabuny Mekgede ussat danyş alym aýdýar. Tä onda gullanylýan teknologiýa barmagy hakynda çenli bilmän ýaly dilekçe, atom zerbe gabyly täjribe bolsun. Bölüp bolsa iň kiçijekisi zatda. Emma indi tapdylar eken, meselem, joystiklary bar, bruton, neýtron, elektron diýip. We şol joystikleram täjribe bolýandygyny bilenlerinden soňram, bomba atomy şoňa meňzeşlerini çykardylar.

Zeýilgäki taýyp we tekepbir bolmaz ýaly, gyýasyny almaly ýaly, hätdenaşa öz halygyny ýatdan çykarmaly ýaly we Hudaýa muhtaçlygyny ýada düşürerler. Ikinjisi, omurlaryny gysga etdi, elli-altmyşa hiç zat ederin gitmeli, taýynki günähleri az bolsun, Hudaýtagalaň ýanyna baranlarynda şermende ýüz bilen barmasynlar. Üçünjisi gaýyp boldy äşerini kafirleriň deý dünýä ýüzünde döküşi ýaly olara dökmedi, hesaplary az boldy. Hatda Süleýman pygamber dünýä ýüzünde patyşa boldy, başga pygamberlerden näçe ýüz ýyl zaman bardyr diýdiler, hesap berip hesap berip geçmediler. Dördünjisi bu ümmaty Kutap gatl etdi, belki iýmişçileri, eginbaşlary onuň muhneti we kynçylygy müşgil bolmadan az asbap bilen doýup, az asbap bilen galyp, az öýde bilen

Ýagny, Kurany Kerim adamyňa terbiýet bergüji Allahyň tarapyndan nazyl edilen zatdyr. Oňa görä tamam halaýyklary terbiýet berip, halklary Haka irşad etmegi beýandyr. Oňa görä tamam halak terbiýetleri irşad etmegi beýan edilen zatdyr. Eger Hezreti Muhammet, sallallahu aleýhi we sellem, birperz Hudaýyň aýtmadyk zadyny aýtdy diýip Hudaýa ýalanyň nisbet berse, şoňa äwweliň duşmany Hudaýyň Özidir. Hazyr ýazyp göni goty. Şol sag elini tutup geri sal eder. Sag elinden tutmak, gerdeninden urmakdan kenar eder. Hasan Erkine beý beýtmedi. Çonki jellat bir adamyň gerdenine urjak bolsa, kellesini kesjek bolsa, şoň sag elinden tutup gerdenine urýar. Ýa ellerinden urjak bolsa. Bes, her kim Hudanyň aýtmadygyny aýtdy diýse, Allah tebarek we taala şoň gerdenine urjakdyr. Biz ýaňky aýatdan belli bolýar, Hudaýyň Kuranyň bir herpi ýa bir hereketini Hezreti Resul Ekrem özünden çykaryp goýan däldir. Belki başdan aýak hemmesi Hudaýyň iberen kelamydyr we Hezreti Resul Ekreme laýyk däldir özünden bir herp ezape etmegi Hezreti Resul Ekrem fakat Kurany halka ýetişdirmege mekmurdyr, sefirdir, resuldyr, ilçidir. Bu Hudaýyň emredişi ýaly

Bähbit aga rahatdan Kurany öwrenipdir. Hudaýtagalaň kelamy däl. Muňa ulamalar dört bäş dört ýol bilen jogap berýärler. Bir batyl, bi esas bir şübhäge dört ýol jogap berýär. Ebela Hazreti Resul-i Ekrem iki gezek Şama gitdi, o da Şamyň ýoluna. Biri kiçi wagt Ol ony Bahira rahat iner bilen birge görýär, Resulam mojizesi-de diýmek isleýär, üstünde bir bult ädip dur ol üstüne gün düşürmeliler, kölgesi bolmeliler. Oňa görýär, şol bir kölge karwan bilen bile gelýär. Oňam Bahira rahat duran hemmesini myhman etýär, şol Resulullah içinde Hajytmurada Towratda, Injilde görüpdir-de. Ynha, Abu Talyba aýtýar. Resullaň düýe arasynda ol ýaly adam talyp aýtýar, diýýär başgalar. Hany bir kişä bak, oglan bolmaz araňyzda ýok, ony düýe arasynda oglan oglanjyk goýup aýtýar, maňa gerek şo, şonuň üçin çagyrypdym sizi, diýýärler. Oňa aýtýar, Şa aýandede pygamber boljak diýip dogrup, boljak zatlary aýdýar. Bir agşamda sataşypdyr. Birde şaly ikinji gezek gidýär, onda sataşandygy hiç bir sabit sabit däl. Hezreti Hadijaň maly tijaret etmeden çeýin Meýsere diýen Hadijaň gulamy bilen gidýär Şama çyn gelýär. Hiç bir senet dili ýok, Mähjä bir oturyşda şuny öwrendik. Ämläşik. Ikinji delilde batyllygyna näçe ýol ýetmän otryşypdyr, ikisine sataşypdyr. Iki gezek sataşanyň bilen.

Guranda Mesder bolsa, Hamyrs bolsa, Baş bolýan bolsa, şondan serçeşme şondan bolýan bolsa, bu Bahire aýypdar nubowwet ederler. Meň bir mojiz kelamym meň içimde bar, o mende pygamberdi ýakany çykarda ýok. Eder söz hiç wagt ony edenak. Dördülenjisi, eger şol kep ugrunda çalaja bolýan bolsa, Awwelin resullaň duşmany Mekgen Kureýş kafyrlar. Şolar näme diýip hiç wagt şony agzamandyrlar. Derdüre tiki şolar zor bahanaň yzynda ertir Hudaý Tagalaň kelamy diýer, bir zat bilen jaduger diýjekler, sahyr diýjekler, ýalançy diýjekler, şaýyr diýjekler. Şolaryň hiç haýsynyň aýtmadyk kebir diýer. Derdüre tiki hadys özlerdir resullardan bir entek bir zat tapsana tapmasana bejerişdirjekler. Şolar şeýle bir rahis, pes, ýalany agzamaklyga utanypdyrlar. Ol şu mahallar näçe-de müýz bilen, bihaýalyk müýz bilen şir okan Kizdir Mähji Resullaga nisbet berilýän iki kitapda şeýle jogaplar mundirýär, Bel tenzilun min Rabbil alemin, Hudaý tagala aýdýar, Ony Bahyradan öwren-ak, ýa bir şübheli şatyr Rumydan, bir zady Rumydan öwrenipdir diýip, ondan-da çaganrak,

Ondan soňra-da şu Resulullara Sahyr diýen adam we Resul Korhan özünden diýen kafyrlaryň birine nesip bolmady ýa musulman etmedi. Tamam sahabalar Resulullahyň ýaranlary eke musulman bolupdyrlar. Resulullah iman getirip iki dünýä saadete duş bolupdyrlar. Şolar hiç haýsy Resulullah jaduger ýa özünden bejerýär diýen kepler olara aýtmapdyr diýýärler.

Çünki Siziň baglyňyz Kuranda tassyk etmäni ýalan mesjit bilýändir diýipdir. Biz Kuranda ýalan diýip tassyk etmeýänlere güýçli azap berip gireptar beter nauzubillâh. Tahkyk Kuran kafirler üçin uly hasret we ökünçdir. Bir uly hasret bilen bir izafa barýarys. Haçan barjak? Uly hasret, ikilik.

Kuran, imany bar adamlara äşer berýändir, kalbynda oturýandyr, jaýlaşýandyr. Gelen yzyna gidip bilenaglaýyn, Hudaýtagalaň söz kelamy, bizi ýokdan bar eden şu kelam mähz Hudaýtagalaň rahmeti-ha. Ol dünýä bilen oklapdyr, halal-haram saýlaň, halalyň üstünden düşeňiz, begeş, haramyň üstünden düşen bolsaňyz, jähennem şansy diýen bolsa nädip jograkam biziň günümiz.

Siz, eziz musulmanlar, Kurana tewejjuh ediň, ähkamlaryny, dessurlaryny bilip emel etjek boluň, bu Kuran musulmanlaryň dessurul emeli bolan kitaby asmaniylarydyr. Musulmanlar Kuran bilen emel etmeseler musulmançylyklary kamyl bolmaz, kyýamatda gereftar bolmaga mustähak bolarlar, Na'uzubillah. Kuran dünýede rahnama bolşy ýaly, ahyretde-de rahnama bolup, goluňyzy tutjakdyr. Kuran kabryň nurdur, hämdemiňdir. Kuran zahyry dertleriň dawasy we batyny dertleriň şypasydyr. Kurany okaýmak ybadat bolşy ýaly, ýüzüni gözlemek-de ybadatdyr, gulak asmak-da ybadatdyr. Kuran musulmanlaryň her bir perdiniň öýünde bolmaly zatdyr. Gurany bolmadyk öýüni gabristana teşbih edipdirler. Gurana bitaharat elini degirmeli däldir. Guranyny ýerde goýmaly däldir. Guranyň üstüne zat goýmaly däldir. Hulasa mömin adama nejat berjek zat Gurandyr. Eger şoň bilen amel etseň, eger Guran bilen amel etmeseň, onda Guran seň aleýhiňe Hudaga şikaýat eder, meni okaýma diýip okaýdy-da amel etmedi. Siz Kur'an'a bir şert demek yok edim, Kur'an bilen emel ediň, ta iki dünýede saadetmend bolup, ebrarlaryň jümlesinden bolarsyňyz, inşaallah we rezakallah. Ine Kur'an, wagyz takwalara, bu Hudaýyň bilen diýen nesliň arasynda

Biziň bir jadyda ynam bar aýdýar. Kuranyň ähli jünler ýer-de, Läli Kezzap, Läli Kezzap, Kuranyň şekli ýok diýýär. Ulamalar aklanyýar. Hudaý Tagala Mukaddes Kelamynyň ähli hiç täýir, täkit getirmän, Elbetde şunda şek ýokdur, näme ýokdur hiç diýmeýär. Kuranyň şekli ýok diýýär. Näme diýip düşünsem täkit etmäne.

Şeýtan Kang bilen ihata edipdir. Kang bilen daşyny alypdyr. Kang bilen kafirler bilen şu şu mawzukda içini gözläp görmeli. Gözlese başardylar diýip etiraz tapjak bolýar. Dol bir ýer tapjak bolup şaly ýol tapjak bolýar ki, ilkinji men tarap mähkum eden çekletmesem ony emet beren diýip. Bir konşaly ýetdi, berjek bolsa imanym artar, etihanym artar diýse o ýetdi zady. O täkdir etdi, o bizi çekdi.

Jüt beter Tehrany. Ey nury ýakyn, Aý nury ýakyn, Hak bilen elbetde, Bibiniň jany diýişleri diýseň indi Hak ol ýakyn eder şeýle seni berat etdiler. Onuň Kur'anly Hak ol ýakyn indi duşman zalymy ölüp, ölende bildi ýaly ýok Hudaý Tagalaň huzuryna bardy dergahynda bardy jogap bolsa jüre Kur'anly hakykata, Owalyn surata ýetirýändir diýdi. Kurany şyha bildigiňi bir wagt ýatlaş etjek bolsaň, Kuranda alty däne şyha diýen kelime bar, alty aýat bar. Kän ulamalar tejribe edipdir, özümiz-de tejribe etdik, beter bir müessise bar, alty däne aýaty şyha bar, şu aýatlary ýazypdyr, käsäniň içinde goýsaň, suwda guýsaň, şu hell bolan bir işden derdiňe şyha diýer.

Okyjylar okyjylar. Ýok, galdy bile. Öten elde aýtmaly, bäri dol. Kabra hem şurada şeýle. Gaýrat ediň, öýüňiz galma. Ikine bere birini ber alyp gaýtjak boluň. Täsire gelmedi. Goý başga doganlaryňyza Hudaý Taala kelamyny, Hudaý Taala